yn Gogledd Cymru a fi'n un o'r pobl sy'n rhedeg Gŵyl Focus Wales. Ok, gweithio ar Gŵyl, yym job fi ydi wel lot o bethau wahanol so bwcio bands, yym bwcio lleoliadau i'r band i chwarae a lot o rhoi'r rhaglen at ei gilydd rili, ma' 'na dros 100 o bandiau chwarae pob blwyddyn so ma'n pwysig yym Mae rhywun yn uh, gallu rhoi nhw gyd mewn, uh, mewn trefn. O, oh, wedi rhan gorau o'r waith. Um, Wel, dwi'n meddwl gweld uh, beth ydych chi wedi cynhyrchu yn y diwedd, so yr actual uh, uh, y gwyl ei hun. Uh, os da ni wedi no, da ni wedi gwario gymaint o amser yn gweithio arno fa, fatha misoedd yn gweithio yn rhoi at ei gilydd, a jyst i weld yr holl peth digwydd yn y diwedd, uh, hwnna dwi'n o'r pethau gorau. Ac hefyd dyn ni'n cael cyfle i yy trafeilio i gwyliau eraill o gwmpas y byd yym so fatha yy Texas a yym Canada, Awstria yym a lot o llefydd diddorol fel 'na so yy mae dim gyd yn gwaith caled ma' 'na bach o hwyl yy yn yn mewn efo'r gwaith hefyd. O sut nes i ddechre gweithio ar hwn? Yym wel os 'dan ni'n mynd nôl at Pan nes i adael coleg, es i i Coleg Iâl yn Wrecsam, a a syth ar ôl gorffen yn fan'na nes i ddechrau gweithio yy mewn clwb yy yn Wrecsam a ac ar ôl dipyn bach o amser nes i ddod i bo- yy fod yr yy hyrwyddwr fan'na, so fi oedd yn bwcio'r bands a stwff fel 'na, so yy jyst trwy gweithio ar hwnna a gweithio mewn yym mewn byd cerddoriaeth, y diwydiant cerddoriaeth yym Dyna sut i ddod â fi at wneud hwn, rili, wneud Focus Wales. So dwi'n dwi gweithio am fy hun rwan, ac um, Focus Wales ydy beth dwi'n wneud am job llawn amser. O, oh, es i'r ysgol yn um, Llanelwy, es i yn Gogledd Cymru, es i ysgol Glan Clwyd fanna. Um, A ma' hwn yn ysgol Cymraeg. A dwi ddim yn dod o cefndir Cymraeg, er bod fi'n siarad Cymraeg. Yym, ond oedd mynd i'r ysgol fan'na, oedd hwnna'n help mawr, wrth gwrs. Yym, ia, nes i mwynhau o, nes i mwynhau o lot. A sut o'n i'n teimlo am dan maths yn yr ysgol? Yym, ddim yn un o'r pynciau cryfaf fi, deud y gwir. Yym, ond, yy, oedd gennon ni athro reit dda. A, Dyna'r rheswm nes i pasio fy TGAU i Maths dwi'n meddwl. Yym ie. Ma' Maths yn rhan yy rhan mawr o bron pob peth 'dan ni'n neud rili a yym rhoi gŵyl at ei gilydd yym a jyst i meddwl o cwpwl o engreifftie yym Mae gan gymaint o bandiau yn chwarae, dros 100 o bandiau, so da ni'n gorfod rhaglennu nhw i gyd a neud siŵr maen nhw gyd yn chwarae a mae'r amseroedd iawn a stwff, so does 'na ddim clashes, stwff fel yna. Wrth gwrs mae 'na pethau mwya' amlwg fatha uh budget gyda'r uh you know sut mae'r arian i gyd yn gweithio, sut mae ma' hwnna'n uh balansio. Yym ia. a tons o siamplau eraill dwi'n meddwl hefyd, fedra i ddim meddwl amdan reit rwan. Be fysai i'n ddeud i fersiwn iangach o fi? Um, talu mwy o sylw, dwi'n meddwl. Um, os bys i wedi talu yn bach mwy o sylw, yn enwedig efo maths, uh, er bod fi wedi pasio, bys i wedi cael marc llawer gwell, dwi'n meddwl, a Dwi'n sylweddoli rŵan a bysa fo wedi helpu lot lot mwy yym jyst i talu dipyn bach mwy o sylw ar y pryd a neud yn well yn y yn y rholiadau.